mo leineng la ntate le la morwa le la moya o mokgethwa morena le modimo tate wa morena le mophološi wa rena jesu kriste re a leboga ga o kile wa re lota mo bošegong morena le modimo wa rena re lebogela mogau wa gago o kile wa re tsoša papa re ya lentšung la gago la bophelo a nko re hlonolofaditše lona morena le modimo wa rena baamogedi ba lona le nna moabi wa lona re kgopela tšohle tše maineng a mararo la tate le la morwa le la moya o halalelang amen Barategi Moreneng, letšatši ke la bohlano la kgwedi ya Mopitlo, kgwedi ya May, kgwedi ya Nhlaba. This is the day the Lord has made, let us rejoice in it. Sontaga sona ke sa botshelela ka morago ga tsogo ya Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste. Re ithuteng ka seema sa kgwedi yeo ya rena ya, ya Mopitlo, Sona se re se hwetša pukung ya pele ya Bakorinte, kgaolo ke ya botshelela, temana yona ke ya lesome le metšo e mebedi. Yona e balega ka tsela ye, e re, Ke dumeletšwe tšohle, fela ga se gore ke tšohle di a, di a hola. Ke dumeletšwe tšohle, fela nka se dumele go bušwa le ke se tee sa tšona. Amen. Ka leleme la Sejahlapi yona e re, I have the right to do anything. Yet not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Amen. Barategi Moreneng, kgwedi ye re tsenego mo go yona ya May, barategi Moreneng, e na le ditiragalo tše di bohlokwa ka mogare ga tšona. A re lebelele pele ya letšatši la senyane kgweding yona ye. Morena wa rena Jesu Kriste o tla be a rotogela go tatagwe, Letšatši re le bitša gore ke Ascension Day. Ke letšatši la masome a mane ka morago ga gore Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste a tsoge bodulabahu, a re fenyetše lehu a re neele phenyo. Barategi Moreneng, this is the day of celebration, ke tšatši le Morena le Mophološi wa rena a boelang gae ka lona. O a hlatlošwa. O boela gae. Bana bešo Moreneng, Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste o confirmile a re, Tetelestai, go phethegile, tšohle tše Tate a bego a nromile gore ke di ke le fe tšona ke le neile tšona. Tšohle tše Tate a bego a, a nthumile gore ke le botše tšona ke le boditše tšona. Bana bešo Moreneng, a laelana le barutwana ba gagwe, a re, Bjale ke boela go Tate. A ba neela molao wa gore ba ratane. Bana bešo Moreneng, letšatši le la phenyo le re gopotša tšohle tše Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste a kilego a re direla tšona. A re celebrate'ng bana bešo Moreneng, a re ketekeng letšatši le. Go rotošetšwa legodimong Morena le Modimo go swana le motho mošomong wa gagwe ge ba mo hlatloša mo mošomong wa gagwe, ee, ba mo fa yona promotion, ba mo elevator. mo mayemong a lego mo go wona, ka gobane o dirile gabotse, o phethile dilo ka moka gabotse. Bophelo bja fetoga, o tsena mo bophelong bjo boswa, le mašeleng le ona a fetoga. Aowa, tšohle ka moka di ba gabotse. Bjale Morena wa rena Jesu Kriste, le Yena, bana bešo Moreneng, o tlaišitšwe, o dirile tšohle. Ke nako ya gore bjale A boele go Tatagwe, moo A yogo dula gona ka letsogong le letona. mo a tlogo boa gona go tloga go ahlola ba sepelago le ba hwilego. Banabešo Moreneng, ke nako ya gore nna le lena re itokišetše go boeng ga gagwe la bobedi go tla go ahlologantšha go o tla go sekiša batho ka go loka. A re duleng re letile ka mehla le ka matšatši Letšatši le lengwe ke le le latelago ka di ten, di ten go fihla ka di eighteen tša kgwedi yona ye, ke nako ya gore re rapelele poelano ya badumedi. Le bitšwa gore ke la Prayer for Christian Unity. Barategi Moreneng, Morena Jesu o a rata gore re be le poelano ga re le badumedi. Mo bekeng ya go feta re be re, o be a re botša seswantšho, a bolela le rena a re, I am the grapevine. A re ke nna sehlare sa morara wa mmakgonthe, a re molemi ke tate. A re rena re makala mo sehlareng se. A re go bohlokwa bana bešo Moreneng, a re dulang mo go nna le nna ke dule ke le mo go lena. Lekala le e leng gore le tlenya dienywa le a thenelwa ke gore le a kolomakiwa, le le omeletšego lona le a, le a tlošwa, le a lahlwa. A re a re duleng re le mo go yena le rena le yena a dule a le mo go rena. O re fa mantšu a mang a bohlokwa, Barategi Moreneng, mantšu a bolelago lerato le Modimo a mo ratilego ka lona, lona lerato le Modimo a ratilego lefase ka lona. O re ge a bolela le nna le wena, o re, Tate, lebaka la gore Tate a, a, a nthate, the reason why my Father loves me, it is because I laid my life for you. Morena wa rena Jesu Kriste, bana bešo, Moreneng o a rata le nna le wena re boelana, re tshwarelana dibe, re tshwarelana makgopo. You know, it is very difficult go boelanya dikereke, but it is very easy go boelanya badumedi. A re duleng re le mo sehlareng, a re sekeng ra itebala bana bešo, Moreneng, seng sa rena, re direlaneng, re direlaneng tše dibotse, gore go boeng ga Gagwe le a, ga a hlologantšha batho, Ka go loka, dinku le dipudi, banabešo Moreneng, e be e le gore re phethile tšohle tše a re laetšeng tšona, e lego lona lerato. A re tiišeng dithapelong, banabešo Moreneng, ditirelong tšohle, dithapelong tša rena, sephiring le lekunutung. Ga re boledišana le Morena le Mophološi wa rena, re boledišana le Modimo wa rena. A re rapeleleng poelano ya rena, rena badumedi. Barategi Moreneng, ka letšatši la di 19, ke letšatši leo barutwana ba bego ba le mmogo, Go bolala yona the Unity, ye e leng gore nna le lena re swanetše gore re e rapelele. Morena Jesu o rile ba dule ba le mmogo. O tlo ba romelela molwedimoya o mokgethwa. Ka di 19 re bona molwedimoya mokgethwa o theogela go barutwana ba gagwe gore ba tle ba thi, ba dire modiro le morero ya gagwe. Bana bešo Moreneng, ga ke le mo nakong ye ya ge ke bolela ka Pentekoste, ntumelele ke boele morago mo lengwalong la rena le re I have the right to do anything. Ke na le tokelo ya go dira dilo ka moka. Nka itirela ka mokgwa o ke ratang ka gona. A re gopoleng Satane, bana bešo, Moreneng ge a bolela le Morena Jesu a, a, le, a le thabeng. O bolela le yena, o mmotša ka gore dilo tše ka moka ke tša ka. Nka go, nea, nka go neela tšona, mara go na le se o swanetšeng o dire le nna. Bjale, bana bešo, Moreneng, we need to be very careful ge re le badumedi. Yes, we, we do have the right to anything. But re gopoleng gore not everything is beneficial, a se dilo ka moka tše lego di a re hola rena badumedi. Rena tša sa rena re nyakeng tša nama, tša, tša, tša, tša, tša moya, re se ke ra, ra, ra lebelela tšeo di lego monameng. Barateng Moreneng e boa gape e re, I have the right to do anything, o ka itirela ntho e nngwe le nngwe o e nyakang, but Moapostola Paulo o bolela le phuthego ya Korinte a re, But I will not be mastered by anything. O se ke wa dumelela gore tšeo o di nyakago mo, mo nameng, tšeo o di hlokago bophelong jwa gago, di laole motho yo o lego yena. Barategi Moreneng, tše re di labalabelago ke tše re di bonago ka mahlo, Ke dijo, ke dino, ke tšona tšela Satane a bego a di bontšha Morena Jesu. A re lebeleleng gore Morena Jesu o boletše o arabišane le yena bjang. Gohle banabešo Moreneng o boletše le yena ka Mangwalo, ge ya mo araba, ge ya mmontšha manobonobo, ge, ge ya mmontšha dijo. Re a tseba gore re hloka dijo ka mehla le ka matšatši, O rile, Tšea bo, bo, bo maswika a o a fetole e be bogobe. Bana bešo, Moreneng o a tseba gore nna le wena bogobe re ya bo hloka gobane nama e hloka bogobe ka mehla le ka matšatši. Bogobe ga se dijo feela, ke tšeo re di hlokago mo, mo maphelong a rena. Ba bangwe ba nyaka manyalo, ba bangwe ba nyaka bana, ba bangwe ba nyaka ditšhelete, Ba bangwe ba nyakago mahumo ke dilo tšeo banabešo Moreneng re di labalabelang gore di tle di re hole bophelong bjono re tle re phele ka boiketlo. Re se ke ra lebala, Morena Jesu ge a bolela le barutwana ba gagwe a re ke tlo le romelela Molodi Moya Mokgethwa, Moya Mokgethwa wo Ke wona o swanetšeng gore o re laole rena ga re le badumedi, ga re le Bakriste, ge re dutše mo sehlareng se sa morara, gore re tle re be le maungo, maungo a a kgahlišago. Bana bešo Moreneng, mohlanka Jobo o boletše mantšu a re, Ke tšwile mmeleng wa mme ke se na selo. Ke tlo boela gona ke se na selo. Re lemoge gore ge re ka labalabela tša lefase le, ge re ka labalabela tša nama, ra tlogela tša moya, re ka se ke ra boela le tše tee tša tšona. That is why ba re, Not everything is beneficial. Bana bešo Morene, nna le lena, we need to think like Christians, re nagane dilo ka moka bjalo ka badumedi. Mathateng, maimeng, tšohle tše re di nyakago, ditokelong ka moka tše re nago le tšona, ditokelong ka moka tša go dira nto e nngwe le e nngwe re e nyakang, rena badumedi, we have boundaries, and di-boundary tša rena ke tšeo di bewago ke Moya o Mokgethwa woo re tlogo o romelwa wona ke Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste. O rile, Etlare ga ke le go Tate, Tate o tlo le romela Molwediboya Mokgethwa, Ka Leina la Ka, re amogeleng Moya o Mokgethwa wo, dikerekeng, ditirelong ka moka, mererong yohle ya rena, bana bešo, Moreneng, re bušwe ke Moya wa Modimo. Ka di 26 re tla be re tswalela ka The Holy Trinity. Ntumelele, barategi Moreneng. Le kwele ke boletše ka di nine, go na le nomoro ya di nine tša, tša, tša Ascension, go na le matšatši a senyane, gona mo Pentekosteng, go na le senyane, gobane ke ka letšatši la lesome le metšo e senyane.

Of the power of God. Ke bolela ka mang? Ke le gopotša mohlanka Aborahama. He is the only man yo Morena le Modimo a kilego a mo dumelela to bargain with him, gore a boledišane le yena, a rerišane le yena, a bontšhane le yena mabaka ka nako yela a bego a batla go senya Sodoma le Gomora. Ene tšeo di thomile go diragala bjang? When he tested him, when he said to him, Sacrifice your son. Gobane banabeso Moreneng, Aborahama e be e le monna yo a a hlomphago, a rata Modimo, a tshepile Modimo, o ne a dira tšohle, that is why he became a friend of God. Banabeso Moreneng, he is a perfect example ya rena, gobane ke motho, e be e le motho wa go swana le nna le wena. Morwa wa Modimo, le yena o theogetše fkwano. Yena ke Modimo. Yena ke Morwa. Ke yena Motswala a nnoši. That is why Lentšu le kile la tšwa, le tšwa go Modimo, a bolela le nna le wena a re re mo kwe ba ratege moreneng the number 9 ga re hlakantšha e ka tsela ye modimo ntate modimo morwa modimo moya o mokgethwa re mmitša gararo e fela e le modimo yo tee Modimo yo tee o dira ka motho. Motho o na le the body, the soul and the spirit, le tšona di gararo, e fela motho ke yo tee. Bana bešo moreneng, God wants to produce the following things out of uh, the body, the soul, and the spirit, e lego motho. O batla gore go producer the following, wisdom, grace and power. Bana bešo Moreneng, ga o di kopanya ka, ka boraro ga tšona di go direla the number nine, which means e leng gore it, it, it, e bolela ka go establisha this man or this woman who is complete in the grace of God, yo a nago le matla a tšwago legodimong. Barategi Moreneng, mantšu a rena a tšatši le o ka re a ka re hola. I hope and I pray that you enjoyed this sermon. A Morena le Mophološi wa rena Jesu Kriste a re tšhelele mahlatse, a re tšhelele mahlogonolo, e re ge re tlo tswalela kgwedi ye ya di 26 re celebrata the Holy Trinity, Modimo yo Boraro, re mo leboge, Banabešo Moreneng, ka tšohle tšeo a re diregotšego tšona. O ka re Morena le Modimo wa rena a ka hlohonolofatša palo ya lentšu le, gomme la tsena dipelong tša lena, gomme la aga gona, gomme la, la le fetola, la fetola le nna moabi wa lona, ra ba le lona lerato le, ra sepedišwa ke Moya wa Modimo go dilo ka boka, maineng a mararo, la Ntate, le la Morwa, le la Moya o Halalelang. A re leboge. Papa re lebogela lentšu la gago la bophelo a nko re phediše hle papa ntšha tšohle teng ga rena morena le modimo wa rena tše di senago lerato re rute lerato la gago morena le modimo wa rena re ratane dilong ka moka morena le modimo wa rena re bušwe ke moya wa gago papa hlonolofatša ba bohle ba kilego ba amogela lentšu le hlonolofatša le nna mohlanka moabi wa lona lentšu le re amogela di tšwa letsogong la gago le le maatla le le mosa le le mohau papa re a leboga amen A re amogeleng mogau, kgaolo ya Morena wa rena Jesu Kriste, lerato la Modimo, kopano le matshedišo a Moya Mokgethwa a di beng le rena ka moka.